һәрбер хәреф өчен 10 савап бирә. Әл-Хәм сүрәсен генә укысак, анда уже күпме савап була безнең иншалла. Э, монда язылмаган э, хәдиснең дәвамында да бу бит кыска гына хәдисләр, хәдисләрнең кайбер өлешләре генә китерелә кай вакытта. Һәм э, дәвамында да бу хәдиснең ва инна афдалл ибадати ад-дуа дип китерелә чыганакларда. Һәм гыйбадәтләрнең иң өстене исә ул

Э, ничек иттереп намаз укырга икән өйрәнү фарыз булып тора кешегә ничек иттереп коръән укырга икән өйрәнү э, намазда коръән уку өчен ул бөтен бөтен мөселманга менә боларны өйрәнү дин нигезләрен өйрәнү фарыз булып тора кеше аларны өйрәнми икән ул э, гөнаһлы булып санала шуның өчен гыйлем таләп итү гыйлем эстәү ул фарыз гамәлләрдән булып санала

Һәм менә бу китапта алсаң инде, алин никаха ва ахфул хитбата хитбе хитба, ягъни кыз сорауны, кыз ярәшү аны яучы җибәрүне, аны яшерен эшләргә кирәк. Аны бер кеше дә белергә тиеш түгел. Берәр кеше өйләнергә җыена икән, кыз сорарга җибәргәндә, ул аны бөтен кешегә әйтеп җөрергә тиеш түгел. Монда үткән хәдистә дә бар иде бит. Истәгыйну аля умурикум бил китмән. Кайбер үзегезнең эшләрегезгә яшерү белән ярдәм итегез. Ә никах ул инде нәтиҗә. Э, танышкач, кеше мәсәлән өйләнергә теләгәч, э, ул нәтиҗә булып тора һәм өйләнәләр дә һәм бу шатлык була. Аны бөтен кеше белән уртаклашырга кирәк. 24 нче хадис.

Бу иң хәерле гамәл, хәерле гамәлләрнең савап бирелү ягыннан иң тизе булган, иң тиз иттереп савап бирелә торган гамәлләр кайсысы ул? Әл-бирру, яхшылык эшләү, васыйләтур-рахим һәм туганлык җепләрен төзекләндерү. Һәм дәвамында Пәйгамбәребез саллаллаһу галәйһи ва сәлләм әйтә, Вә әсрагу шәрри укубәтән һәм теге авырлык китерә торган иң тиз иң тиз авырлык китерә торган нәрсә ул албагью ул зина кылу вә катыйатур рахими һәм туганлык җепләрен өзү шуның өчен туганлык җепләрен өзүдән бик сакланырга кирәк Туганнарга һәрвакыт ярдәм итәргә кирәк, туганнарга шалтыратып сорашырга кирәк, аларның хәлләрен белергә кирәк, ярдәмгә мохтаҗ булсалар, ярдәм итәргә кирәк. Чөнки башка хәдистә дә Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи вә сәлләм әйтә, син башка кешегә садака бирсәң, ул садакадан гына булып китә. Ә туганыңа садака бирсәң, ул садака да була һәм туганлык җепләрен дә төзекләндерү була.

Һәм дәвамында да Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи вә сәлләм әйтә, Фәинна сыйлатар рахими мәхәббәтүн фил әһли. Чөнки туганлык җепләрен төзек тоту, ул э, э, бер-беребезгә карата мәхәббәтне арттыра туганларның. Һәм мәсратун фил мәли һәм малны да арттыра ул. Кешенең мал, мал кирәк булса, байлык кирәк булса, туганлык җепләрен төзек тотсын шуның өчен.

Ул нинди әлкәс бу минәл хәләл, хәләл юлдан кәсеп итү. Хәләл юлдан кәсеп итү ул гамәлләрнең иң фазыйләтлесе булып тора, иң өстене булып тора. Шуның өчен кеше үз кулы белән эшләгән эш ул бик